Mutu, mut zgur ta' ma ħallewlux għadma minn ġismux miksur miskin. Daqsa gravi? Mela kemm sawtu? Li dak marru jsibu miskin? Għandek tajt, ma tantx gawdih l-impjieg il-ġdid li sar. Mela kienet jaħdem. Inġinier! Fetħet xi kumpanija ġdida u impjegaw magħhom. Eh, dak raġel bravu, ta! Anke kok fl-armata kien! Mela għax xi jagħmel hawn jekk kien kok fl-armata? Għax qaddef miegħu l-mara tal-kurunell u biex ma jaqlax il-kwiet għażel li jitla'. Raġel sewwa miskin, imma dellu tqil. Jiena naħseb li telaq hu mill-armata iktar qabad magħha hu milli qabdet miegħu hi, mhux hekk? Anzi, Serafina, Int suppost tafu sew. Sewwek ngħid nett. Jien ma nafx, jiena f'dari nkun ma' raġel il-familja, bija ma jinteressanix minn irġiel oħra. Mhux hekk?
Nista' mmur jien, Spettur? Irrid immur għax-xogħol. U jien mhux suppost għadni hawn. Imma u hekk jgħidu li lejl sħiħ. U jien m'għandix overtime. Din id-darba se nitlaqkom mingħajr mhu se nieħu l-passi meħtieġa. Sintendi, dejjem jekk ma jfittxkomx hu għad-danni. Imma dik mhux affari tiegħi, affari tiegħu. Lilek se ngħid Sur Segretarju, ara ma terġax tagħmilli xi bużollotta oħra bħal din, għax taf fejn tispiċċa hux? Kordin! Issa ħdu tilqu lil barra! Stennew ftit. Spettur, dan taf x'ifisser? Li min għeddek li se jagħmel il-bomba għadu jiġġerra mas-saqajn! U t-theddid hemm magħna! Issa morru għajdu 'l Dun Benit. Forsi ma tafx kif iċempel il-kwartieri u jibagħtulu xi stakkament sħiħ biex joqgħod għal 27 siegħa! Jixtieq jiġi s-Sur Pippo. Tajb mhux se jbeżżagħni s-Sur Pippo! Barra! Music Hire Dun Benit ta. Dmiri Ġus. Waħda mill-opri tal-ħniena, Żur il-morda.

M'għandekx idea x'effett jista' jkollu x-xokk fuq il-moħħ tal-bniedem. Hawnhekk hawnhekk id-daħk tiegħi llum.
Inti kparir Ġuż, kif toħroġ minn hawn? Sibt karriera ġdida int? Iwa.
Mela ngħidu forsi nitħajjar. Ta' Toad, għax taf kemm taf tirreċta?
Taf li, taf li dejjem hekk kienu jgħiduli, Artur, aħ, hawnhekk, aħ.
Qallu idħol magħhom. U lei, il-kombinazzjoni kont għaddej minn hemm. Imbagħad xejn smajt l-għajjat u l-istrobju mort nara x'ġara. U nara lill-Ispettur, ċorma nies u Ġużeppi f'għadira demm.
Isma' minni u ens dallaffarijiet aħrabhom. Issa kieku qatluh u inti kont tkun magħhom għidli ftit. Ara l-ieħor, kont daħal il-ħabs bħalhom. Jgħidu li jridu jaqtgħuni mill-korp ta' viġilanti.
Se nħallik, Ġus. Jekk tkun għadek hawn għada, nerġa' niġi narack. Għandi bżonn xi ħaġa? X'se?
Għas-sens, nista' ngħidlek dun. Għax inti bdesti? Inġibed il-padella? Eh, ixtieqek tiżtilha? X'padella, padella, m'hawnx inerza tal-padella. Għax jiena li ġrali dan l-inċident, jaħseb kont se nibda naħdem dun. U sa ma nistax u allura spiċċajt l-arċentiżmu għandi ma jekk tislifni xi ħaġa dun nara nwiegħdek malli nibda naħdem intilek nwiegħdek għax għandi bżonnhom hu. Fimtek.
Kemm għandek bżonn ġust? Ara x'għandek fil-but.
Razzjak Muntu, u aħna ċwieċ. Oh, rol ieħor dan x'tak!
Jekk ma kienx Muntu ma jridx isejdu l-Amerika. Kieku nagħmel biċċa negozju, naqra' kemm xa flus, bla ma nbati.
Iva, u x'kont tagħmel? Diġa noqgħodu hawn. Hekk jew hekk biex kuljum hawn aħna niġu hawn negozju fid-dar u nnaddfu. Qed tifhem? Mela għadha f'moħħok, nofs kliem nista' nifhmek lilek. Ejja bilħaq, u għax inti ddum ma tifhem. Konna niklu d-dar tagħna l-mitej lejla fix-xahar. Kieku bħalissa qlajna elf u erba' mitt lira. Fhimt? Eh, mhux hekk nibqgħu. Inħallik tikri d-dar tagħna. U jekk il-min nikluha ma jkunx irid joħroġ, x'nagħmlu? Joħroġ, joħroġ bilfors ikollu. Anzi aħna nikluh kull xahar.

Iktar tista' tgħid int x'inhi. Għax int irqadt magħha fil-kantina taħt is-sagristija.
Kien ili biex niġi letta. Imma dejjem jinqala' xi ħaġa ma tafx int? Ohh, id-dinja mhux hekk, dejjem jara x'jinqala'. Imma l-agħar ħaġa hi meta dak li jkun iżomm kollox fis-sokku tiegħu u ma jiftaħx qalbu ma' xi ħadd. Qed tifhem? Iva, iva, iva, qed nifhem.
Il-bieraħ mort l-isptar. Inżur lil Ġużeppi. Iva, kif inhu, kif għadda? Smajt dwaru. Anzi, issa mhux ħażin, għadhom ilu l-griżma wkoll hu. Griżma?
U le, int m'għandu xejn gravi. In-nies tar-raħal Isibhom ħażin netta. Minn daqsxejn ilma jagħmluha oċean! Umm, minn daqshekk sewwa qed tgħid, għax ma tistax titkellem, kulħadd idawwar l-affarijiet kif irid hu. Jiena nisma' minn Wenzu tiegħi tgħid jgħidli, titkellem ma' ħadd, għalaq ħalqek, u kulħadd merqtu u ftitu! Qed inġiblek xi biskuttell jew xi biskuttinn tar-raħal, hux? Le, le.
Grazzi netta. Ħajt l-għada mhux għandi ħafna x'nagħmel, taf inti, irrid nagħmel ir-ronda tar-raħal. Kif inhu? Ġovan, Ġovan.
Ġovan? Eh, Ġovan tajjeb ħafna. Baqa' qatt ma ħaru minn mindu ġie sfiduċjat miż-żewġ Gażini. U issa, iffissa.
Biżżejjed netta. Tiftaħ l-ixfjaqi.

Hemm min li m'għandix niflahom jintaf ma' tnix żgħira bħalek. Kemm iħobbuk lilek, hux? Fejn qatt kont nobsor li kelli nispiċċaw jien ma' da' tfal imqarbin. Qed insemmu tfal. Zija Ġiżella ilek ma tisma' minn għandha? Il-ġimgħa l-oħra kitbitli ittra. Isma' dawk qegħdin għal qalbhom l-Amerika ta' u li kien għal pippa hemmhekk jibqgħu. X'kellhom?
X'kellha xiex?

Ma fiex flus mela tlaq l-għalef. Fejn sejrin?
San Dumbenin.
Għal xejn sejrin ta? Għax keltu sejr x'imkien bil-karozza. Kienu hu u Anġlu. Isma'. Inqata' xi ħaġa? Iva ra, idħlu fil-karozza jekk ma tridux titkellmu barra.

Qegħdin taraw? Serja l-biċċa. Nisperaw li s-Sur Pippo ma daħħalniex f'xi basna. Għajnejna. Jiena ma nafx minn fejn qalgħu lil dan. Filli ħadd qatt ma kien sema' bih. U f'daqqa waħda l-għajlielek naqbdu u nagħmlulu monument! Jiena nagħmel imħatra illi dak għalhekk mar l-Amerika.
Iva, ejja ngħidu għas-saħħa ta' argument li dal-bniedem għandu raġun. Kif? Li Bram Botta qatt ma kien eroj? Ejja naqblu miegħu għal mument, Ġorġ. Imma s-Sur Pippo, x'ridu dal-monument?
Tikxfu jien x'ried. Imma jien, wara l-bar tal-każin kont inkun. U minn wara l-bar, tkun qisek qiegħed f'konfessinarju. Tisma' kollox u trid turi li qatt ma tkun smajt xejn. Ejja, l-aħħar dwar xi smajt?
Ma naħlifx x'inhi min smajt, imma l-kliem smajtu żgur. Flus tal-mafja! Xi ħadd li għandu konnessjonijiet mal-mafja. Wisq probabbli li dan Brambotti kien xi mafjuż u f'kariga għolja ta'. Allura, billi mitaw Malta, il-mafja Siċiljana ridet tagħmillu dak il-monument hawnhekk. Ħeqq! U s-Sur Pippo Siċiljan? Fejn nafu jekk hux hu li għandu konnessjoni mal-mafja? Baqa' ma ġiex mill-Amerika? u fl-Amerika, il-mafja forza kbira. F'ċertu każi, anke kienet strumentali fl-għażla tal-President. Din kien jonqosni issa. Iju intom tridu tgħidu li s-Sur Pippo mafjuż? Le, aħna m'aħna ngħidu xejn. Imma Mikiel, il-qasba ma ċċaqċaqx għal xejn, tafx. Isma', allura x'kien fiha eżatt dik l-ittra? Ara, ara, mhux aħjar inqattgħu l-ittra u ma ninkwetaw xejn? Ara, ma nqattgħu xejn, għax naħlef li jekk ikolli nitfa' provi, jien stess ngħollih mas-sema dak il-monument. Qal li għandu provi biżżejjed biex jurina li l-Brambotti mhux veru kien eroj. U qal li jekk dak il-monument jibq' hemm, se jwaqqagħna ċ-ċajt mar-raħal kollu, anzi, ma' Malta kollha, qal.
U mill-ewwel indunajt li m'għandix turi lil imkien biss, u għalhekk għal daqs ħasib. Murara daqshekk laqgħa li qed taħdem. Taf kif ġibtu ħaġġi ommu, x'miskin. Miskin xejn, u wara ma nkunx naf li se nitbellu. Mela jekk tarġa' tgħidli darba oħra ma mmurx. Għax bejnietna taf, tħajli tal-ieħ u ta' Falixux, għal xi inġenier jaqlagħha tajjeb. Dan minn meta sar inġinier? Sa ftit ilu, li hu tidħol sal-Gristall.
Ftit ilu xejn, ilu sena issa, qam kieku fl-armata kien. X'inhu u x'kien ma jimpurtalix. U ara issa ngħidlek, ara ma tteħħx il-kunfidenzi. Mhux inteħħ kunfidenza min jisimak. X'nagħmlu, mmorru sal-każin? Le, ma mmurx.
Darba tħall f'basla, u ma tkunx darba oħra għax għalnaqas ma spiċċajtx il-ħabs. U ħa naraw kif ħa tispiċċa, għax qalli li tifittxna għad-danni. Mhu issa jfittixkom. Kellmu Dun Benitu spjegalu kollox, u Ġużeppi fehem li fl-aħħar mill-aħħar ma kellkomx forza barra.

Ġabanna ilma tajba, la għandu zokkor, la pressjoni. Is-sigaretti, kieku jirnexxilu jaqtagħhom ma jagħmilx ħażin. Heq, ħsara s-saħħa u ħsara l-but. Però jien ma nitkażax bih ta' għax jiena nippriedka biex bħalu vvizzjat. Ħażin?
Heq, dak ma kienx ipejjep daqshekk. Induvvinta dan l-immarraq proġett. Meta jqum, U jerġa' jibda jikteb, hu ħsieb li jkollu t-tieqa miftuħa tiċċirkola naqra l-arja. Hu ipprova, bil-kelma t-tajba, għidlu biex jibda jiekol u jnaqqas mis-sigaretti. Ħass li ħajdumu fis-soddadott. U le, ma ntehhx aktar minn erbat ijiem, iżjed l-iżjed ġimgħa forsi.
Dak li dubben għid. Għaddu xi brim żaqqu tard, għax bħalissa t-tassa tal-imsare. Ħażin, miskin.
Allura ħa beraħ ma tkellimx. Għall-kamra tal-banju waħda għandna tnejn.

X'inkwiet sara fina. X'biċċa ġratni sara fina. Iva mela xi ġralek x'waħda din. Taf kif inti sfarna llum xi ħasra. Se jmut.
U t-tort tiegħi. Ma fadallux aktar minn ġimgħa ħajja u t-tort kollu tiegħi jekk imut. Min qed imut? Ġovan!
Ġovan se jmut. Kont għad netta u smajt it-tabib jgħidilha. M'għandux aktar minn ġimgħa oħra. Se jmut.

Għadha kif ċemplit li Serafina. Miskin. Għalhekk ilu ma jidher mela, kif inbara f'daqqa waħda. Skont anġlu tiegħi ilu sejjel lura. Ma kienx mument li m'Alla merka s-Sur Pippo, minn dakinhar tfaċċa l-inkwiet. U minn daqshekk ilu sejjel lura Ġovann. U fl-aħħar waslet tiegħu. Miskin! Iskot Lena, hi iskot! Miskin Ġovann! Ma kienx hawn raġel aħjar minnu f'din l-aħħar.
Ġralkom xi ħaġa? Qed imut.
Min?
Salvu?
Ġovan! Ġovan fadallu ħajja! X'inhu?
Qed imut Ġovan? U min qalilkom? Serafina.
U Serafina fejn ta? Qalilha Dun Benit, u tgħidx kemm beka miskien Dun Benit! Ejwa, beka Dun Benit, u għandu għalfejn jibki Dun Benit, ta? Għax kont ma smajt jien. Toqtiegħu mara Ġovan! Qed ngħidlek qed imutu, ma fadallux jumejn oħra.
Iva. Iva. Ejja għal Edwardo. Iltaqa' ma' Ġina u Lena. U s-sojunna. Ninsab ċert, ma baqalux ġurnata oħra. Hekk.
Li viċina għal Sir, kont inni ma narah jien, ma kontx naf jagħmlu l-gwidi. Miskin, mhux il-perlotti ta' jitolbu għalih, raġel sew ġoban. Mhux żgħir hu, ma laqas hu kbir, U kien għadu fuq tiegħu. Kemm riedni lili jaħasra! Allura qiegħed imut! Oħtu se tmur tajjeb żgur. Min jaf kemm flus ser iħalli. Dik qatt ma ħallitu jiżżewweġ.
Funerali l-ewwel kollu. Skond ma smajt jien ħajjieħdu sehem żewġ banjiet. Le ma jwassal sehem.

Iddoqlu l-agunija hekk meta ħadd ma bżonha b'xejn? Jekk nesu bejna, forsi ma għadux idur ħin gravi. Imma skont Dun Benit fadallu bejn erbat ijiem u xi moħħ. Tifqanix int, is-setgħa għadha kemm ċemplet ġisir u qatel gravi. Doqlu mela!

Qed tgħawwad mit-tieqa u hemm ċorma nies wara l-bieb! X'ġara?
Ġavan.
M'għandu xejn gravi. Niżlitlu kemkemm il-pressjoni. Isma', dak x'aqta'? Għad ma nafx x'inhux. Kull ma naf hu li xħebla lili, baqa' jħares iċ-ċassa tlejja qisu għadu kif ra xi fantażma mbagħad għalkemm drapp mal-art. Dik il-mata x'kienet? Agonija naħseb. Agonija? Tgħid wasal? Hix waħda din! Aħjar immorru nitolbu ftit għall-bżonnijiet tiegħu mela taf, ħalli kollox hawn. Naf.
Int stess Frank skontatli li jien kissirt lil Ġovann fiżikament u psikoloġikament. u hekk tnetta kuntatti li qed jiffissa. Imma b'daqshekk ma bnilekx li hu marid. Li hu marid int ivvintajtha. U fil-Master Mota Ranet. Monte Carmele f'Qattan. Anġlu hekk qalli, li qiegħed hemm fuq. Proset għal Anġlu ħej. Għid xi ħaġa ġobha. X'irid ngħid wis. Il-paroli żejjed taqqas għall avukati mhu tajjeb. Imma nara l-Anġlu tafx, inkellmu kif qatt ma kellimtu. L-irlanġ ma jgħidlu xejn. Għax Anġlu qal dak li qaltu Ġina! Ejva Ġina vvintata dil-gidba ja biċċa ta'.
U Ġina qalet dak li għedtilha int, Netta!
Ej, jien għedtilha! U meta da. Skont Anġlu qal li Ġina ltaqgħet miegħek, li int kont sejra l-Isptar Monte Karmeli! Hekk iva, vera ltqajt magħha.

Imma int ġibtuli lampa stampa, se nagħmel issa jien? Għidlu Mikiel. Ara Ġużeppi, kien żball, u l-għajt daqtejn intortament. Imma meta Dun Berik qalilna li tinsab xogħol, biex npattulek ftit iddeċidejna li nagħmlu ġabra żgħira. X'għamiltu?
X'mistħija kif offendejtuni li waqqajtuli wiċċi l-art, ġibtuli tal-lgħob! Ħa, jekk niġu f'dan, mhux int li tlabt, imma aħna morna nitolbu għalik, u n-nies tar-raħal, ħa, kienu ġenerużi ħafna miegħek, ta.
Għal x'imma, Sinjur. Hawnhekk għandek ċekk b'somma sabiħa ta' flus. Jekk inti tħoss li billi taċċetta dan iċ-ċekk se tumilja ruħek, allura f'dak il-każ, f'ismek, ngħadduh lill-Kunvent tas-Sorijiet. Ommu wriet min hi Simma kemm ta' snin li tħossha lejna, ha waqqagħkom xogħolkom hekk jew qattgħu quddejhom tgħidu, Aħ, dan it-trigu kollu! Naċċetta. Naċċetta, tħabbru x'raskom, ara, naċċetta. Veru qed tisfurzawni, eh? Tobbligawni kważi, ma jiena naċċetta. Problema waħda baqgħna Micky. Fejn se jmur joqgħod meta joħroġ minn hawn? Jiena kittuni daqqa t'id għandi dak il-post fejn kont inbigħ il-ħaxix, ifhmuni mhuwiex xi villa, imma għall-inqas jien qegħda sakemm isib post ieħor. Jiena ma kontx naf taf jekk naħfrilkomx jew le talma. Meta nara li kien żball ġenwi, li intom tant ġenerużi u, kif għedtilkom li obbligajtuni, sfurzajtuni, aħ, biex nieħu dan iċ-ċek, anke dal-post aċċettah, matul daqsxejn agitaw, anke fir-riħa tal-basal u.

Ma tantx inħobb nagħtik raġun Lanċ, imma hu se jkollu l-akbar ftit miegħek. Xejn, mhux nitlaq mis-Sagristan biss, imma nbigħ mid-dawra mmur lejn Sqallija, hemm fl-Alqa ta' l-Għena, ħasal li nbit. Taf kemm ilu ma jmut xi ħadd u nverriġ, eh? Taf kemm ilma jkollna funeral? U mela ma nafx, kien se jkollna wieħed ukoll
Jien kieku lesta norganizza xi ħaġa, dejjem hi tħallini l-madre. U x'taqbad torganizza hu? Isma', jgħiduli inti għandek leħnek tajjeb ħafna fil-kant, Sor Roberta. Hm, kont xi darba. U għadek.
Nieħu gost nismagħha tkanta. Isma' jiena darba rajt film, naf li mhux l-istess sitwazzjoni, imma kien fih l-istess skop. X'film hu?
U xi skop hu? Ta' dawk is-sorijiet li joħorġu jissnu jkantaw biex jiġbdu n-nies lejn il-knisja.
U int qed tgħid nagħmlu l-istess ħaġa biex iressqu nies tar-raħal lejn il-knisja tagħna?
Mhix idea għażiża kieku. Imma aħna hawnhekk kemm għandna sorijiet? U le, m'hemmx għalfejn ikunu kollha sorijiet. Ħallna lilek, Sor Roberta, li tinqala'. Għandna l-Ġiżi, tista' tgħinek naqra u jien ma ngħinkomx ukoll xi ħaġa nagħmlu bejnietna naħseb. Bħalissa kollox mejjet. Iż-żewġ każini donnhom qatt ma eżistew. Mhux għax wiċċek taf l-hena, imma t-tijuk Pippo kien iqajmu raħal. Kemm ilu neqes hu, donnu sarraħ għall-mejjet. L-aħħar darba li mort inżur iz-ziju Bennie tħassartu. Sar qisu ras maqtugħa, laqqas jaf se jaqbad jagħmel. U taf kemm sar nervuż hux?
Mhux hu biss sor, għax anke l-ġlu tiegħi sar idejjaqni dal-aħħar. Sar qisu godom. Titħallsu biex ikellmek jidħol id-dar, Dejjem bin-nervi. U taf x'irid jagħmel issa hux? Qal li jrid jitlaq minn sagristan. Joħodna, mela, lejn l-Italja biex ngħixu r-razzett ta' Sqallija. Biex ngħidilkom il-verità jien ma tantx irrid immur hemm issa x'drajt hawnhekk. Ara nivvintaw xi ħaġa, tafx? Isma' Ġiżin aħjar immur għat-tfal.
Mela veru taf. Nippruvaw norganizzaw xi ħaġa
Bis-saħħa ta' ħija Benit! Bis-saħħa ta' ħija Benit!

Oħra. Tassew! Mela nixhadu bis-saħħa ta' Ġovann u tal-qopra li kiteb. Ma nibdewx biz-zuffjett dum Benit għax nerġa' nitlaq 'il barra ma tarawniex li ġejt naqgħu! Order li ma jridx tagħmel ejja! L-opra li qed nirreferi għaliha jien mhix xi waħda bħalma kiteb Verdi jew Puccini, imma hija storja. Ruman sejħilha li trid. Biċċa xogħol li kien hawn bżonnha ħafna. L-istorja tar-raħal tagħna. Tassew!
Proset, ħej! Taf li qatt ħadd m'għamel dik biex ix-xogħol li għamilt int? Eh, sitt xi tja fuq raħel sitt? U kif!
Għamilt ħafna studji u riċerki u sibt materjal biżżejjed illi meta noħroġ il-ktieb Sangria tir-Raħal. Nara sibt.
Sibt.
gideb, qerq, tagħwiġ ta' fatti, minn kollox. Insomma, issibhom kullimkien, taf, Dun Benit. Ma f'dan ir-raħal, f'dan ir-raħal b'mod partikulari. F'dan ir-raħal anki Monsinjur mill-Vatikan ġie ngannat. Raħal żgħir, raħal ċkejken, nies kwieti, suppost medijin bil-piki tal-festa u l-baned. Ma minn taħt, Kien hemm u għad hemm konnessjonijiet mal-mafja Siċiljana. U minn hemm oriġina dak il-monstru li waqqaftu fil-pjazza.
Ma nerġgħux naqbduha fuq Brown Botti taf, għax kollox kwieta, jiġifieri żewġ ittri anonimi u daqshekk, mindu qala x-xebgħa Ġużeppi, ma qala xejn aktar. L-istess bħal Burkan li għandhom Sqallija, Dumbelit. Joqgħod għal ftit, imbagħad f'salt wieħed jiżbroffa b'qawwa tal-biża'.

Nirringrazzjah tax-xebgħa li qallagħni u rrid niftakar immur għand Dun Benito u nagħmillu ġurnata quddies. Kif inti Lena? U Anġlu tajjeb? Anġlu tiegħi! Dejjem tajjeb.
Dak ismu miegħu. Anġlu. Għadek ma bdejtx illum ġust. Ma stajtx, imma fortunatament l-impieg għadu hemm għax mill-jidher Ma tantx kien hawn min kien imħajjar. F'dan raħal m'hawnx inġiniera. Nies komuni għandna. Iva, u nies mill-aħjar ukoll. Intom kontu sejrin xi mkien? Sejrin nixtru.
Għax jiena kont sejjer nieħu kafè, jekk jogħġobkom tiġu miegħi. Nħallaslek jien, imxi lejna. Jiena ma niġix, għax għandi t-tfal waħidhom. Aħ.
Ardita u kiesħa twieldet, u ardita u kiesħa tmut. U le.
Imma Lena mara miżżewġa. E min tixebba hux.
Taf x'ifisser dan, Ġabar? Taf kemm se jenqala' nkwiet jekk tippubblika dan il-ktieb? Il-verità hux Xejn xejn ikun magħruf min kien il-veru eroj ta' dan ir-raħal.
Allura dan Dun Ġwann salva lil dawk in-nies meta nħaraq il-każin, hux hekk? Mhux meta nħaraq il-każin, Dun Benit. Meta xi ħadd ħaraq il-każin u ried joqtol lil dawk in-nies li kienu fl-istess laqgħa ma' Edwardo Brambotti. Hekk hu. Saċerdot umli illi qatt ma ġie magħruf għall-qlubija li wera dakinhar. Imma allura Brambotti kif ħareġ l-onorevoli, ngħid jien? Nara l-ieħor.
Il-mafja!
Naħseb ħa jiswi kemxa mhux ħażin biex tippurlera dan il-ktieb, Ġovann, hux hekk? Qed nispera li f'ġieħ is-sewwa, f'ġieħ il-verità, nsib il xi ħadd ġenerus biżżejjed li jisponsorjani.
Inkwiet, Ġovann. Inkwiet. Għax il-verità toffendi. Imma l-verità dejjem tibqa' verità. Jekk it-tieni kelma, li ma titkellem xejn ma' ħadd, jien nisponsorjak.
Tgħajjatx, sirt naf, issa kif sirt naf mhix importanti. Serja l-biċċa? Serja? Jien mill-ewwel għedt li kien hemm xi logħba fin-nofs. Sew għedtilkom jien, dawk l-ittri li kont qed tirċievi inti Mikiel ma kinux fl-arja, min kitibhom kien jaf sewwa x'qed jgħid. U sirt taf min hu l-awtur? Jekk l-awtur hu xi ħadd minn dan ir-raħal, mhux se jissogra jikteb klieb bħal dak fuq ismu? Jirqedha b'xi isem ieħor, mhux hekk? Li nafu hu li se naqgħu għaċ-ċajt mar-raħal kollu u ma' Malta wkoll! Qalulek meta ħiereġ? Id-data ta' meta ħiereġ ma nafx. Naf li qligħ ħajmur kollu għall-knisja. U Dun Beliz se jillonċjah! Sewwa jgħidu, Miet Ahmed bi żmien jibqa' fejn kien. Imbasta Saparsi sar ħabib tagħna. Sejjer ma ħtafhiex okkażjoni bħal di, ħalli għalih. Isma' lil Dun Benet mhux se jtih tozza barra tafx. L-għaqlieh kollu se jmur għall-Knisja mhux se jirrifjuta opportunità bħal din. Jaqaw, dort miegħu hekk?

Ir-raħal tagħna ilu jeżisti għal ħafna ħafna snin, biss qatt ma kiteb xejn fuqu. Biss grazzi għal dan il-ktieb li inkiteb ktieb dwar ir-raħal tagħna. Dan il-ktieb huwa ktieb interessanti ħafna, Kif taqraw nista' nindunaw. Ktieb illi għal xi wħud se jqabbes dema'. Biss, għal xi wħud ukoll se taqbiżlu tbissima. Biss l-importanti f'dan il-ktieb hija l-verità. Dan huwa ktieb dwar il-verità dwar ir-raħal tagħna.